weladeng'o kama anigiri juogi lelo nyathigi ema undhu e stivo wuoli egadeng'o oturo lihewa yatumbiro moseretego ok wabi yie piny masani do ka wan kaka chuni ok inyal bedo gi kwe kata sa monego bed ni ninde nindo teri ng'ato koko moro duon thum omoro duon thum Ok inyal nindo kata sama dipenje min ot nyinge. Wang' kuku oket kia ogwang' lelo gini, kia oket kia ng'awa. Nyathi moro ni ka masani go thum ma ji ong'eyo kia ni thumbe gi wabiro lorogi molo angla masani mok thumbe mok kaw ndalo adek. Iwinje odhiambo to iwinje odhiambo to ka wang' piny ru karomo odhiambo wachne orumo. Ji okadho kanyo eri chak ji odok e thumbe maneni. Ok wabi yie weche mag thum e gweng'. Sani wabiro lorogi nikech sani nyithindo dhi sikul. Higani be nyo tin ma nyithindo ibila bila somo to ji oduogo dala, ibila bila somo to ji oduogo dala. Ma e higa ma jopuonje owinje maber saa asawa. Jopuonje nyo cham olokore aloka. Dhiom pesa kia ma tuition, dhiom pesa kia mar ang'o. En piero ariyo ariyo ichulo, ichulo monego ideri. Irado gi nyathi iwuoro ni nyathi koro japuonj omiyo gimoro maber. Kare mane oore mana piero ariyo ichamo janyuol anyo uchamowa jopuonj ee.
Aseduogo. Omeri duogo.
Ee. Bi ane were ok nigi mogo no kidhi go ot. Were ok nigi mogo no kidhi go ot. Dothin athina. Tang' ane mogo ni ka. Othin nade a baya. Othin nade ma be cham mane ni namiyi pesa mar rundo gorogoro adi. Dong' gorogoro ang'wen. To ma gorogoro adi kata in ma wiyi tiyo ma gorogoro adi? Ing'e ni ichwanya to piny koko ru. Separate ing'e ni ok adwa ga wach kodi. Ma gorogoro adi ma kata ng'at ma pok nodhi rego ma gorogoro adi? Dorundo gorogoro adi? Dong' ang'wen ema rundo. Omera ing'ado pesana. Omera imaya pesa. Ma gorogoro achiel gi nus ing'isa ni gorogoro ang'wen. Chal ma ka ok gine. Iwinjo.
Ma iro irege pong joka ng'a? Ng'ong'a.
Awacho ni ma ok mogo gorogoro ang'wen we pimo wiya. Seche mirego be ne in e dho pong be niteng'o mogo no? Dong' ateng'o mogo kanyo endo. Be iteng'o mogo separate?
Ateng'o.
Ipimo pacha. Ipimo pacha. Nang'isi maber ni mogo iolo ni it. Ok iolo aola ni it. Tikawo tarimbo tichwado godo kor pong. Wuod joka Odeny no ng'eng'. Sama pod odhi oko momanyo ni giywecha to ikawo tarimbo to ichwado go kor pong'. In idhi olo aola mogo in koro ibet e kom iyweyo irego. Aa ateng'o gi lweta ma agonyo nyaka wuoche, ateng'o ateng'o mowuok te. Goro goro ousoni pesa adi? Mia ariyo gi prabiriyo.
Hey! Omedo nengo! Omedo nengo! Koso imaya pesa nyathini? An ok akawo pesa, an onge pesa makawo kata king'iyo ofuku ga. Goro goro sani siling' mia gi praboro. Wacho ni sani be bando medi. Ing'e ni in wuon apiko, ikawo ng'eng mamau. Ka ndalo mane awinjora gi mamau nonego bed ni akawe, to odhi ochako winjore gi gi gi jakawo sum. Koro ng'eng moko manono, ng'eng meru odonjo e wiyi, mano e gima chandi. Koro an to ng'eng na gi mogo koro. Ema awacho, mamau awuoyo go, gima omiyo mamau onge dala ka mana wach achiel. Asedhi mawuoyo kode, mwadhi gi jagam mwawinjore ni kinya mondo odhi kawogo mondo ubi udag ka. Kare kane idwa dhi rego ne ok idhi kendi. Nochako onjejore odhi gi ng'at machielo. Ne ok idhi ireg kendi. Koro an kasewuok ka madhi Kang'ong'a kucho kaduogoni gi mogo pod ichako idonda adonda. Mogo dong' e yo. Iuso mogoni e kor yo. Ma ok mogo, mogoni kapo ni ma e cham mikelo dalana ka to kaw idhi ited e tie achiel. Dalana ka ok tedee. To pesana iduogna te. Mano wach moriere. Anto pesa achaka de koro do aduok moge. We duokori koda, wacho ni ibiro duogo te. Ibiro duogo te. Ibiro nyathina ng'eyi chieng' moro nyicha aori ka mondo idhi om. Aori ni idhi regi. Tich abich mokalo dong' aori ni idhi regi. Naling' aling'a ne ok adwa wach koka na e kanisa. To ma to ok timre kawuono. Awacho ni ok timre. Mogo ni iwuogo ka iduoke pong'. Kok inyal duoke dhi tede kor chiel icham. Adwa pesana. Wach Koro moriere. an mogo ko- ka- ka asekelo mogo to koro ichak ida to ka- Awacho ni dhiyo, ibiro dok duok mogono. Duok mogono oduokni pesa mia ariyo gi piero abiriyo mane ma- makawogo mogo. Eh, to koro an to koro mogo an an kata pesa be mogo an to auso godo godo achiel kende. Iwinjo dalana ka onge liel, dhi ywag ne japong' mane ung'ado godo pesa na, an adwa pesa na. Nyise ni mogo koro ok adware. Ikone ni baba owacho ni mogo koro ok odwar. Ee, wachno yot, ok gitami. Luw yo.
Auso achiel kende. Iuso adi?
Achiel. Donge nawacho ni maya? Donge nawacho ni maya? Iwinjo? Koro achiel miusono plus mibirogogi, kawgi te. Nyis japong'o omiya pesana. Donge asewachoni adier? Koro kasewachoni adier. Adierino koro mari, gik mokwalano ok atigo. Nisejok ni ikwala, koro kwala te. An ma koro amiyigi, koro kwalgi duto te idhi kodgi. Koro ato mogo adwa dok go kanye. Nyaka ibed nyathi ma winjo wach. Ma nyicha nyicha nyisi ni mondo ikendi. Winjo. Kendo ne ibadhori ne abadha ne ibadhori abadha ne kendo. Ang'o ma timi? Mana ne ng'ado mo kaka imbe ok ikende irunde mondo kwal mo ok iwinj kaka diwinj maber. Ni nyathi achako onergi. Jakuo malich.
Baba. An ok ajakuo. Ok ijakuo to iseng'ado mogo. Gorogoro achiel ni ikawo kok ijakuo. Awacho ni wuog gi mogono ka adhi goyi lero.
Adhi goyi lero. Adhi goyi lero kadh gi mogono oko kuchocho. Dhi gi mogono inyise ni ok adwar koro ok adwar ka nuwinjoru ukwalo moka. Ok adwar. Nyathi okeda keda kuo moko manono mok nyal kony. Aoro nyaka e kanisa, amiyo pesa kabet ei kanisa ni mondo odhi obol sadaka. Amiyo nyaka siling mia ariyo. Kochopo e lwet jadolo to okawo 30 bob e fukone moketo pesana siling' mia ariyo to oduogo obetgo e kom buta. Ochako otimona kama nyaka e mogo. Biro mako mana gi decho chieng' moro ka ahinya. Abiro liwe konindo to agora ma e ng'ute. Thi ofuwo nyowuoyo. Ere ka nyathi nyalo amiyo pes gorogoro ang'wen to odhi rego gorogoro achiel gi nus ni ema obirogo koro olothnigo ni mano ochamo. Wang'ne ne wuoro. Pesana to iduogo te ka onge.